Ġannina Cutajar Semmajt leħni għall-ewwel darba nhar it-13 ta' Frar 1893. Kont tifla wara żewġ subien u missieri tajx kemm feraħ bija. Meta għamduni fil-kolleġġjata ta' Bormla tawni l-isem ta' Ġoanna, Victoria u Paulina. Illum tafuni bħala Ġannina. Missieri Angelo Cutajar kien negozjant tal-inbid u ommi kien jisimha Marianna. Ħuti s-subin kien jisimhom Leone u Carmenu. Il-ġenituri tagħna kienu jħobbuna ħafna. Fil-fatt missieri kien jgħidilna sikwit biex ngħixu tajjeb u kol naħarbu l-kumpanija ħażina u biex nibqgħu nħobbu ħafna lil Ġesu. Ħuti kienu jmorru l-iskola imma għalina l-bniet ma kienx hemm naħseb. Ovvja, aħna l-bniet, kulħadd biex jimmaġinana li la nikbru aħna nibqgħu id-dar induru bir-raġel li niżżewġu u wara bit-tfal tagħna. Fortunatament għalija kienu jiġu jalmuni id-dar xi għalliema li missieri kien iħallasom għax ngħiduha konna xi ftit sinjuri. Kuntat niżajra ħafna meta minn Bormla morna noqogħdu raħal ġdid. Id-dar tagħna ta' raħal ġdid tajċ kemm kienet kbira, Missieri kellu aktar post fejn jagħmel u jbigħ l-inbid. Nies minn Malta kollha kienu jiġu jixtru minn għandna għax kważi kulħadd kien jaf kemm kien tajjeb l-inbid tagħna. Kelli dak kollu li nixtieq, pupi, logħob u x'naf jien. Ma kinux ifissduni tafux. Kont nħobb niċċajta, nitkellem u nilab, imma waħdi kont niddejja. Ma kellix ħbib tal-qalb u lanqas ħuti daqsi jew tampari. Veru kont niddejja waħdi meta il-ġenituri tiegħi indunaw b'dan, ġabu tifla lil Giuseppa de Giovanni biex toqgħod magħna. Kienet isa oħti, ommi u missieri kienu jismawa daqsi kiku it-tifla tagħhom. Issa ma kien jonqosni xejn, ma' Ġużeppa kont naqsam kollox, niekol, nilab u anke nitlob. Ġużeppa baqgħet miegħi sal-aħħar. Ħafna drabi fin-nofs ta' nar ta' filgħodu kont imur ħdejn missieri fil-ħanut tal-imbit li kellna ftit il fuq mid-dar. Għalkemm kont tifla mistħija ma kontx mill-kwieti, darba waqt li kont fil-ħanut ħdejn missieri, ġi jixtri mill-ħanut raġel li kellu żiemel. Iż-żiemel rabtu wara l-bieb tal-ħanut u dan ir-raġel beda jitkellem ma' missieri u jien mort ħdejn iż-żiemel. Ħallejtu, tlajt fuq is-saldatu u bdejt insuqu. Imma ħej, iż-żiemel telaq bija u kważi sfratta, qajjimt paniku kbir, xi nies imbagħad qabdu lil dan iż-żiemel u malajr daħlu ħdejn missieri jgħidulu x'ġara. Tajċ kemm kien ir-rabja miegħi, għalli biex din ma terġax tirrepeti ruħa, inkwetajtu miskin, għax stajt weġġajt jien u anke stajt weġġajt lil ħaddieħor. Bdejt nikber, hija Karmenu sar jaf qassis zazuħ li tista' tajt kien jalmu ħafna. Dan il-qassis kien jismu George u kien jallem u jiprietka kull fejn seta. Kien jallem fit-toroq, fil-kampanja, kull imkien. Dun Ġorġ kien qed jara li n-nies kellhom bżonn jitgħallmu biex isiru aħjar. Kienu ħafna dawk iż-żgħażagħ subien li bdew jitħajru minnu u bdew jitgħallmu biex bħalu jkunu jistgħu jgħallmu wkoll. M'hemmx għalfejn ngħidilkom, hija Karmenu kien wieħed minn dawn iż-żgħażagħ li beda jieħu bis-serjetà it-talim ta' dan il-qassis. Wara ftit sar ukoll membru tal-aqda tal-mużew li Dun Ġorġ kien beda. Ovvja li Karmenu kien jiġi id-dar u li li u lil Ġużeppa kien jirrakkuntalna x'kienet jagħmel dan il-qassis. In-nies kienu jifmu dak li jgħidu dan il-qassis, Dun Ġorġ kien bniedem li jħobb ħafna lil Alla u xtaq li n-nies iħobbuh bħalu. Ekket jien meta ltqajt miegħu wkoll. Dun Ġorġ kien jiġi ħafna drabi raħal ġdid u meta kien jiġi hija kien jistidnu għandna. Hemm iltqajt miegħu jien Kelli madwar 14-il sena u iva tiskantawx kont għadni nilgħab bil-pupi. Le, mhux għax bela, imma dak iż-żmien ma konniex nikbru mill-ewwel bħalkom. Kont għadni żgħira iva meta smajtu jitkellem għall-ewwel darba. Kemm kien iħobbu lil Ġesù. Il-kliem tiegħu ġelni naħseb bis-serjetà dwar Ġesù u hekk, ma nafx kif, bdejt inħoss ix-xewqa fija li mhux biss it-tfal subien u l-irġiel isiru jafu aktar lil Ġesù, imma il-bniet ukoll. Bil-għajnuna ta' missieri u l-aktar ta' ommi, bdejt nagħmel dak li kien jgħallem Dun Ġorġ. Ma kinitx faċli li nwarrab dawk l-affarijiet li l-aktar kienu joġbuni u allura kienu qed jgħinuni ninsa jew inħobb anqas lil Alla. Imma bdejt u rnexxieli blajnuna t'Alla. Kull darba li Dun Ġorġ kien jiġi għandna, qalbi kienet timtela bil-ferħ u tgħix kemm kont noqgħod attenta nisimgħu jew noqgħod nitkellem miegħu. Dun Ġorġ beda jiġi għandna b'mod aktar regolari. Kull darba li kien jiġi għandna kien ikellimni. Darba minnhom, ħija Karmenu ġie fuqi u qalli li Dun Ġorġ kien qed jarani adattata biex ngħinu jiftaħ qasam tal-bniet fejn huma jkollhom post fejn jitgħallmu fuq Ġesù bħas-subien. Ngħidilkom li ma nafx kif ħassejtni, hija nkoraġġini biex nidħol għal dan l-appostolat, anke ommi għenitni biex nidħol għal din il-biċċa xogħol qaddisa. Dun Ġorġ bħal speċi kien ara x-xewqat tiegħi. Qedtilkom jien dejjem xtaqt li l-bniet u n-nisa jisiru jafu jħobbu aktar lil Alla. U għalhekk jien aċċettajt. Ma kinitx faċli tafux. Issa, ta' 16-il sena kelli niddeċiedi li ma jkollix arus. Biex insir kompletament ta' Alla, kelli nibqa' bla ma niżżewweġ. Mhux faċli, imma mhux impossibbli. U iva, irnexxieli nagħmlu dan. Dan kollu ġara lejn it-tmiem tas-sena 1909. Dun Ġorġ beda jiltaqa' miegħi u jurini dak li xtaq minni. Beda jallimni, jgħini u jagħtini dak kollu li kelli bżonn Biex ix-xewqa tiegħi li Ġesù jsir maħbub minn aktar nies tirnexxi. Fhimt mill-ewwel li jien issa kelli nsir aktar inħobb lil Ġesù fuq kollox u fuq kulħadd. Kelli nkompli nitgħallem biex inkun nista' ngħallem u l-fatt li kont naf naqra u nikteb kienet setgħini żgur. Iva, jiena fhimt li Dun Ġorġ xtaqni nkun persuna tajba għax inħobb lil Ġesù u bl-akbar imħabba lejn Ġesù inwasslu lill-oħrajn. Hekk xtaq minni u fuq hekk bdejt naħdem. Wara li tlabt il-permess lil kappillan ta' Ħal Tarxien, għax Raħal Ġdid kienet għadha mhux parroċċa, Bdejt nagħmel fil-prattika dak li xtaq minni l-fundatur, Dun George. Missieri kien tani maħżen fit-triq Santa Monika u bdejt nużaħ bħala l-ewwel qasam tat-talim għal bniet nar l-10 ta' Jannar 1910. Ma bqajtx waħdi tafux, ġew jajnuni t-tnax il-tfajla oħra li kienu Rebecca Gibson Ġużeppa Cutajar, Ġużeppa De Giovanni, Ġanna Caruana, Rosaria Sofia, Carmena Gallia, Paulina Gallia, Carmena Rizzo, Carmena Darmanin, Lizzie Ġerman u Vincenza Borg u l-aħħar iżda mhux lanqas oħti Ġużeppa De Giovanni Jiena kont nallem lil dawn it-tfajliet u kont naddilhom dak kollu li kont nisma' mingħand Dun George Preka. Billi kont naf naqra bit-Taljan, kont infittex ukoll xi materjal li seta' jgħinni u jgħin lit-tfajliet li ġew jgħinuni u biex niffurmaw irwieħna aħjar. Kont nieħu n-noti u ngħaddihomlhom bil-Malti. It-tagħlim kien jgħin lilna personalment u kien jgħinna wkoll meta nagħlmu lil tfal bniet li kienu jiġu għandna bil-gżuz biex jitgħallmu. Għandkom tkunu tafu li fil-bidu, fil-maħżen, la kien hemm bankijiet u lanqas siġġijiet. Tafu x'għamilna? Kemm aħna l-kbar u anke tfal bdejna nġorru xi ġebel. Missieri ta' nixi twavel tal-injam u poġġejnihom fuqhom biex almenu ikollna l-bankijiet. Dun Ġorġ talabni biex inkun responsabbli ta' dan l-ewwel qasam. Jiena kont l-ewwel superjura ta' dan il-qasam u hu ħalla kollox fidejja. Kien jajni biss imma mhux jindaħalli. It-tfal u ż-żgħażagħ bniet bħalma qed kienu jiġu ferħanin biex jitalmu u huma u ġejjin lejn il-maħżen kienu jkantaw ejjew ejjew immorru l-mużew, il-mużew immorru bil-qalb għax nitalmu ħafna talb immorru għan ġannina biex nitalmu id-duttrina. Il-bniet komplew jizdidu tant li il-maħzen ma baqax jesana ġili kellna nalmu barra fit-triq sakemm missieri biftit flus kien krilna dar fil-kantuniera tal-istess triq u hemmhekk kellna aktar kumdità biex nalmu. Kont neħu gost nallem, imma kont aktar neħu pjaċir meta tfal kont najnom jersqu aktar lejn ġesu bil-qrar u bit-qarbin. Infatti kull tmint ijiem lit-tfal kont noħodhom il-knisja biex iqerru. Ridt li t-tfal ikunu kuntenti u allura kont ukoll flimkien ma' sħabi noħroġ lil dawn il-bniet u tfajliet xi ħarġa lejn Wied Blandun biex nieħdu pjaċir nilagħbu u nitkellmu fuq l-arja pura u niggustaw il-ġmiel tan-natura li kien tana l-Ħallieq. L-għaxqa tiegħi u ta' sħabi kienet dik li b'responsabilità kbira nwassal lit-tfal biex jirċievu lil Ġesù għall-ewwel darba. Kont ngħallem lit-tfal dwar l-Ewkaristija u wkoll kont ngħidilhom stejjer. Kemm kienu jieħdu pjaċir it-tfal jisimgħu fuq l-akbar ħabib tagħna, Ġesù! Wara sena mal-qasam ta' Raħal Ġdid żdiedu Bormla u l-Imsida u wara n-numru kompla jikber ma l-oqsma beda jikber ukoll in-numru ta' soċji u allura aktar tfal u tfajliet setgħu jsiru jħobbu aktar lil Ġesù. Raħal Ġdid konna niltaqgħu biex nagħmlu l-laqgħat tagħna. Dun Ġorġ kien jiġi jkellimna ta' sikwit u jagħtina xi pariri imma fit-tmexxija dejjem ħalla f'idejja. Lili għamilni Superjura Ġenerali biex, bħal omm, nieħu ħsieb l-oqsma kollha u s-soċji tagħhom. Issa ma bqajtx magħluqa ġo raħal ġdid biss, bdejt indur l-oqsma, kont immur jew bil-mixi jew ma' missieri li bil-paċenzja kollha kien joqgħod iwassalni fejn irrid. Kont nirkeb il-karrettun jien u missieri jsuq. Kemm kont nieħu gost niltaqa' mal-mażulin, tfajliet ta' bejn it-12 u l-14 sena għax f'dawn kont nara l-futur tas-soċjetà, kont nara kemm permezz tagħhom aktar tfal u tfajliet isiru jarfu, iħobbu u jaqdu lil Ġesu ħuna u Alla Missirna tas-sema. Kien is-Sibt 12 ta' Settembru 1914 meta mietet ommi Marianna Kemm kienet tgħinni u tissapportjani ommi. Dakinhar dort fuq il-Madonna li kellna fil-ġnien u tlab ta' tgħinni hi. Lill-Madonna kont inħobba u anka lil Ġesu, kont nieħu gost inqatta' ħafna ħin quddiem Ġesu Ewkaristija u kull problema li kien ikolli dejjem kellimtu dwarha. Dejjem għenni, għenni naċċetta lil mara li missieri xtaq jiżżewweġ xi snin wara li mietet ommi u din ma kienitx ħaġa faċli. Dejjem kont indura l-għajnuna ta' Ġesu fi żmien mhux daqshekk faċli. Kien miegħi dejjem naf, imma fi żmien meta kienu jduru kontrina għax konna nisa nalmu għalkemm Dun Ġorġ kien jgħini, imma Ġesu biss kien jgħini nader u naħfer kif kien jgħidilna Dun Ġorġ. Kien Ġesu Ewkaristija li tani l-qawwa u l-kuraġġ biex ta' 22 sena immur nitkellem ma' nies imqabdin mill-Arċisqof Mauro Caruana meta dan rid jistaqsi u jagħmel inkjesta dwar il-mużew li beda Dun George Preka. Dakinhar, bħal dejjem, sibt lajnuna kbira wkoll mingħand missieri li ġi miegħi għas-sapport u l-kuraġġ. Jiena dejjem emment li Alla se jgħinni u minkejja li forsi mhux dejjem fissirt il-ħsieb ta' Dun George, kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Allavolja dak iż-żmien kienet xi ħaġa li ħadd ma joħlomha li mara tgħallem it-teoloġija, tgħallem dwar Alla. Imma l-aħwa, dak li jrid Alla ma jħassru ħadd u l-għaqda tagħna, is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, il-mużew, ġiet aċċettata mill-Knisja fis-sena 1932. Kien mument sabiħ li ma ninsih qatt meta l-Kappillan Monsinjur Francesco Xwiereb aċċetta li fil-kappella tal-komunità tas-soċji interni li tista' tgħid kienu it-tieni familja tiegħi, seta' jkollna l-adorazzjoni tas-sagrament ta' kuljum. Donna sija kuljum quddiem Ġesu ma kienx tkun biżejjed għalija tant li kont ngħid lil sħabi is-soċji interni biex jekk ikun hemm xi sija u ħadd ma jista' jmur għalija, Jiġu għalija u noqgħod jien ma' Ġesu. Kont nifraħ u nkun fis-seba sema wkoll fil-jiem meta konna niċċelebraw l-inkorporazzjoni fejn tfajliet jaċċettaw u jagħmlu patt quddiem Alla u quddiemna li sa jgħixu għal Alla u jsiru membri soċji fil-mużew. Dan kollu tista' tgħid waqaf xi ftit meta f'Malta bdiet it-tieni gwerra dinjija. Flimkien mal-familja tiegħi u s-soċji interni, is-soċji li jgħixu flimkien, konna morna ngħixu ħal safi, il-bot mill-port u mill-belt. F'ħal safi billi konna numru mhux ħażin tas-soċji, xorta konna nagħmlu dak is-sija tal-im tagħna li nsejħulu assenjatur kuljum. Meta l-periklu naqas xi ftit erġajt bdejt jew aħjar komplejt il-missjoni tiegħi. Kienu ħafna dawk is-soċji li kienu jiġu jfittxuni ħal safi wkoll. Billi għal grazzja tal aħna qatt ma kien jonqosna xejn, kont naqsam dak li kelli ma' kull min jiġi jżurna. Dejjem hekk għallimni missieri u fejn stajt nejn dejjem ent, ent kemm bil-flus u anke bit-talim. Fl-1942 wara l-gwerra morna lura lejn raħal ġdid. L-għadu tiegħi tista' tajt li kien il-ħela tal-ħin. Dejjem għal grazzja talla kien ikolli x'namel jew nallem jew nipprepara xi lezzjoni jew nitlob jew nitkellem ma' xi ħadd li kien ifittixni għall-għajnuna, kelli ħin għal kollox u kollox kont inħobb nagħmel. Meta fl-1952 bdejt inħossni ma niflaħx, bżajt meta qaluli li kelli bżonn operazzjoni imma ħallejt kollox fidejn Alla u fiqt u komplejt fejn ħallejt. Imma żmien ma jistenna l-ħadd, qalbi bdiet naqqas u kienu ħafna drabi li sejħu il-kappillan u lit-tabib għax kont inkun bla saħħa u kważi semmut. Imma wara jaddi u nkompli għaddejja kif nista. Nar il-5 ta' Mejju, xar tant sabiħa lija, mort iżżurri għal sajda. Hekk konna nsejħulha meta konna nagħmluha ġimgħa, nagħlmu fil-pjazez lil kbar u lil żgħar li jiġu jisimgħuna. Għamilt introduzzjoni bħas-soltu, fraħt meta rajt lil diversi nies jersqu għal qrar. Wara mort il-qasam ta' raħal ġdid u kellimt l-soċi dwar kif għandhom iġibu ruhom fil-alqa tal-mulej. U rejt il-bżon tas sempliċità u l-prudenza u fuq kollox għattilhom jimxu mar-regola biex iva isiru qaddisin. L-għada s-sitta ta' Mejju ma morċ il-quddis kmini bħas-soltu u kif inżilt isfel ma tantx ħassejtni tajba. Għajjat lil Ġużeppa, din billi sematni ngħid Ġesu Ġużeppi u Marija jnuni, malajr sejħet lis soċi interni lit tabib u lill kappillan Il-kappillan tani l-assoluzzjoni u ftit wara li sejjaħt lill-Madonna ta' Pompej, għalaqt għajnejja għal din id-dinja. Missejt ftit mal-purgatorju, immissa edha nistennik il-ġenna, ħadejn dak li jħobbok u li jinħabbejt. Ħobbu intu koll, ejn lil min tista' u toqgħodx tiftaħar jew turi, għaraf xi jrid minnek Ġesu, aħdem għalih U minkejja li forsi tbati u tagħmel sagrifiċċji, ħajtek tkun mimlija bl-imħabba, ħatati l-imħabba mhux tiegħek ta' imma ta' Ġesu. Il-paċi miegħek.